אונטן האבן מיר געלערנט, שחטא לשמה, ער האט געשחט'ן א קרבן בשעת מעשה מיט די ריכטיגע כוונה, אבער בשעת'ן שחיטה, די שחיטה וואס אקעי, אבער ער האט אינזין געהאט, זיין קאפ איז געלאפן לזרוק דמו שפעטער שלא לשמה, אבער למעשה בשעת'ן זריקה האט ער געשחט'ן, האט ער געטון זריקה נארמאל, נישט לשם א צווייטע קרבן. בשעת די שחיטה, ווייל איז קאטינג די ארגענס, די צוויי, די צוויי תקנון ער וויישעט, האט אינזין אז די זריקה גייט זיין שלא לשמה. באט למעשה ווען ער האט געשפיצט די זריקה עווריטינג וואס אקארדינג טו קאוו, רבי יוחנן אמר פסילה וריש לקיש אמר כשרה, און די גמרא איז מסביר רבי יוחנן אמר פסילה ווייל מחשבין מאי עבודה לעבודה, מיר נעמען א מחשבה שלא לשמה בשעת איין עבודה, דא אין אווער אינסטענס די שחיטה, אויף א צווייטע עבודה די זריקה גייט חל זיין און ממילא גייט עס פסל'ן די קרבן אימידיעטלי, מיר עפענען אין מחשבת פיגל, אונז גיימיר עס ארויסלערנען, אז א מחשבה שלא לשמה פון די דין פיגל אז ס'איז א פראבלעם, איינער שעכט א קרבן היינט און האט אינזין בשעת'ן שעכטן ער גייט שפריצן די בלוט מארגן, גייט עס פסל'ן די קרבן, דזשאסט לייק א מחשבה פסל'ט איווען דאו ס'איז א צווייטע עבודה פון איין עבודה אויף די צווייטע, די זעלבע זאך דא העט עס אויך זיין א פסול. איטס די איידיע, מחשב'ן מעבודה לעבודה, דאס איז די יסוד, די גמרא גייט אנרופן די יסוד מחשב'ן מעבודה לעבודה.

איטס גאנא בי טרי עגענסט וואן, און נאו איטס גאנא בי טרי עגענסט טו, און סאו האבן מיר ריש לקיש מיט רבי יוסף, באט איטס סטיל די מעדזשאריטי איז סטיל עגענסט יו. נאר ריש לקיש האט מיר געשיידט ווייל איי מחשב מיי עבודה לעבודה ולא יהא אפילו מחשבת פיו, יו קענט קאמפעיר איט, איטס נאט די סעים. סאו די וועד האב אזל לטעמיו, איטש פון זיי גייט אקארדינג צו זייער שיטות טוט מען, אונז האבן געלערנט אויף ידו מיט אלף האלט מען, א שוחט דאס א בהמה, איינער שעכט א פערסענעל קרבן, א בהמה פון חולין, על מנת לזרוק דמו לעבודת רחבען, ער גייט שפיצן די בלוט, פאר עבודה זרה, להכתיר חלבו לעבודת כוכבים, און למעשה האט ער עס נישט געטון, אבער ער האט עס אנגעהאט בשעת מעשה, גייט ער, הי האד א טאף מאמענט, ער גייט אפטון די אייבערשטער רחמנא לצלן, סאו האלט האלט מען דא אז ר' יוחנן אמר אסירה, עס איז א תקרובת עבודה זרה מיט די מחשבה אליינס, מכשפין מעבודה לעבודה, למעשה ער האט עס נאר אינזין געהאט ביי די שחיטה, ער האט אינזין וועגן די זריקת הדם שפעטער, וועגן מקטיר זיין די חלב, און ער האט עס אנגעהאפט צו פסל'ען, ווי אלפים חוץ מפנים, אונז גיימיר אויסלערנען די דין פון א קרבן חוץ עבודה זרה. עקסקיוז מי, עבודה זרה, איים סארי פאר די גייס אן די רעקארדינג אויף עיר, איך האב מיר איינגעקאפט דארט, סאו איי אפאלאדזשייז, עס איז פארבלאנדזשעט צווישן די מייקס, סאו איים א ליטל אווערוועלמד, סאו על כל פנים ווי אפי' אין חוץ מפנים, לענ ד אויס די קרבנות חוץ די מאוסט חוץ קרבן איז פאר עבודה זרה, רייט מען איז עס מקריב אינדרויסן פון די בית המקדש, פון דינים פון קרבנות וואס איז מקריב אין די בית המקדש, אזוי ווי מ'זעט ביי פיגול, די כהן האט אינזין בשעת די שחיטה צו שפריצן די בלוט אדער מקטיר זיין די חלב חוץ לזמנו איז שוין יעצט חל די איסור און מ'טאר עס נישט מקריב זיין, די זעלבע זאך מיט עבודה זרה, ווען ער האט אינזין בשעת די שחט'ן ער גייט שפריצן די בלוט אדער מקטיר זיין לשם עבודה זרה, גייט עס אסר'ן די קרבן. ריש לקיש אומר מיט תירוץ מען מעג עס עסן ווייל אין מען חשוב מן העבודה לעבודה לא יאפינן ולא יאפינן חוץ מפנים ניין מען קען נישט ארויסנעמען עבודה זרה פון קדשים ס'איז צוויי אנדערע זאכן קומט אויס ר' יוחנן מיט ריש לקיש גייען אקארדינג צו זייער שיטה לגבי די כוונה שלא לשמה פון א עבודה צו עבודה בר קבנות שטימט זייער גוט צו זייער שיטה פון עבודה זרה ר' יוחנן לערנט ארויס פון פיגול אז מחשבה אזא מחשבה קען פסל'ען אזוי ווי דא פסל'ט עס דא ריש לקיש זאגט ניין ס'ארבעט נאר ביי פיגול איך קען נישט ארויסלערנען אויף אנדערע פלעצער. זאגט די גמרא ווי אשמע דעם בהא ווען איך וואלט נאר געלערנט די מחלוקת דווקא ביי די דין פון עבודה זרה וואלט איך געזאגט והוא אמר ריש לקיש דווקא דא האט ריש לקיש געזאגט אז מען לערנט נישט ארויס פון פיגול צו אסר'ן די מחשבה פון עבודה לעבודה ווייל כ'קען נישט ארויסלערנען חוץ כ'קען נישט ארויסלערנען עבודה זרה פון עבודה פון בית המקדש אבער אבער ווען מען רעדט וועגן קרבנות אליינס פנים בפנים ביידע זענען אויף די זעלבע מדריגה די זעלבע פסול אין קדישים, איי ממודליי לרבי יוחנן, אפשר גייט ריש לקיש מודה זיין צו רבי יוחנן אז אפילו א מחשבה שלא לשמה גיי איך יא מחשב זיין ביי עבודה לעבודה אזוי ווי ביי פיגול. יעצט ווי אש מעיני בהא ווען איך וואלט נאר געהאט א מחלוקת דווקא ביי די דין פון קרבנות, וואלט איך געזאגט והא קמא רבי יוחנן דווקא דא האט רבי יוחנן געזאגט איך לערן ארויס פון עבודה לעבודה אז אפילו שלא לשמה איז אזוי איז מעשה פנים און דו גייסט ארויסלערנען פון פיגול ס'גייט פסל'ען. אבל בהאי ווען מ'רעדט וועגן עבודה זרה, איי ממודליי לריש לקיש אז ס'עט זיין קשה. קענסט נישט קאפירן א עבודה זרה צו פיגול חוץ צו פנים, ס'איז צוויי אנדערע זאכן, סבירות דעת און סהמ די מחלוקת ביי ביידע. קומט אויס די כח פון ר' יוחנן זעה איך מער ביי די פאל פון עבודה זרה, אז איווען דאו מ'רעדט פון חוץ, האלט איך נאך אלץ מחשבון מעבודה לעבודה, ס'איז א חידוש. ריש לקיש'ס כח זעה איך מער ווען ער האט גע'שחט'ן א קרבן ווען ער האט עס גע'שחט'ן לשמה על מנת לזרוק דמו שלא לשמה, אז אפילו ביי דעם לערן איך נישט ארויס פון פיגול ס'גייט נאך אלץ זיין כשר ווייל איין מחשבון מעבודה לעבודה. נאו בעצם וואו אר דף ביהיינד. היינט און זיין לענ יעצט דער נעכטענדיגע דף איז נעבן די דף פון נעכטן, אויב איז עס אויך א בחינה פון מחשבון מיין עבודה לעבודה, עס איז אויך כאילו עס איז אין צייט. אין דעם ספר דברי שאול ברענגט ער אויף וואס מען זאגט אין די הייליגע טעג, לידיים מחשבות ביום דין לכובש כעסו בעדין, זאגט ער הידיים מחשבות, דער אייבערשטער, דער הייליגער באשעפער אליינס, ער ווייסט אונזערע מחשבות און ווען מ'שטייט דארטן אונטערן טלית און מ'לאזט א טרער און מ'האט אינזין באשעפער דו ווייסט מיינע מחשבות דו ווייסט מיינע קבלות, דער באשעפער ווייסט גאנץ גוט אז רוב פון די קבלות ביי די טיים ראש חודש קאמס אראונד און איטס בין עקספייערט אבער ער ווייסט מ'גייט עס נישט טון אזוי ווי ס'דארף צו זיין אבער עם כל זאת איז ער נאך אלץ ממשיך לכבוש כעסו ביום הדין אפילו ער ווייסט ס'איז נישט קיין שלימות'דיגע קבלה און מ'גייט עס נישט קענען אויסהאלטן. מיט דעם אלעם האלט ער זיך איין הי סטיל עקסעפטס דיס, ס'איז מחמת גודל רחמיו וחסדיו עקסעפט ער נאך אלץ די קבלה, ס'איז מחשבון מיין עבודה לעבודה, ס'איז נישט אזוי ווי ס'איז דארף צו זיין, אבער די באשעפער מיט גודל רחמיו גייט עס נאך אלץ עקסעפטן. גיוס רב דימער, רב דימער איז געקומען, ער איז געקומען צו בבל נאכדעם וואס ער האט געלערנט אין ישיבה אין ארץ ישראל, אמר מוסף רבי ירמי' לסייעא לרבי יוחנן, ער האט געברענגט א ראיה, רבי ירמי' האט געברענגט א ראיה צו רבי יוחנן ורבי הלל לסייעא לריש לקיש, איטש וואן האט געהאט א בעקאפ. רבי ירמי' לסייע לרבי יוחנן, און מה במקום מה דכמר חוץ לזמנו, וויטש איז ליידער, פארוואס שום אמה, אויב ער האט געזאגט הריני שוחט חוץ לזמנו שהיא קושיא, ער שטייט יעצט ער שעכט יעצט און ער זאגט איך גיי עס שעכטן חוץ לזמנו, בפועל שעכט ער עס בזמנו, דעמאלס איז זיכער ס'גייט זיין גוט, קענסט שרייען ביז מארגן אז ס'איז נאכט, למעשה איז טאג, איטס נאט א פראבלעם. מיט דעם אלעם, שחטו על מנת לזרוק דמו חוץ לזמנו, פסול גייט עס זיין פסול אלץ פיגול, האט מען עס זען בשעת די שחיטה אז ער גייט עס שפריצן שפעטער איז עס א ריכטיגע פיגול. אויב אזוי מקום ביי די פלאץ ווי ער האט נישט אינזין שלא לשמה וואס איז הארבה שם אמר ער האט געזאגט הריני שוחט שלא לשמה איז פסול שוחטי על מנת לזרוק דמו שלא לשמה אינו דין שיהי' פסול איז זיכער ס'וואלט געדארפט זיין פסול אזוי ווי רבי יוחנן האט געזאגט אויב כ'זעה ביי מחשבת שחיטה שלא בזמנו איז כשר זעסטו אז די פסול פון פיגול איז ליידער און מיט דעם אלעם אויב ער האט עס גע'שחט'ן על מנת לזרוק דמו שלא בזמנו גייט עס זיין פסול איז זיכער די פסול וואס הייסט שלא לשמה וואס איז הארבה ווייל כ'זעה אז אפילו שחיטה שלא לשמה די שחיטה אליינס איז שוין פסול, און זיכער אויב וועט געשאכטן א ולאסט לזרוק דמים שלא לשמו גייט זיכער זיין פסול. זאגט די גמרא ניין ס'נישט גארנישט אזוי סימפל, מסכים לא רב ובא ראיה לו, מה חוץ מה לחוץ לזמנו, די תורה האט מחמיר געווען דארטן ס'פסל אפילו בשעת די שחיטה אויף די זריקה, מחשבת פיגול, ווייל פיגול איז זייער הארב, שכן כרת. אפילו אויב ער האט עס געגעסן למעשה ביז זמנו מיט די מחשבה אליינס אויב ער האט עס געגעסן איז ער שוין חייב כרת, מה שאין כן מחשבה שלא לשמה וויטש איז ליידער ווייל איינער וואס עסט א קרבן וואס מען האט געשאכטן שלא לשמה אפילו א חטאת אדער א פסח וואס איז פסול איז נישטא קיין איסור כרת, אויב אזוי קען זיין מיט דעם איז עס אויך ליידער אז עס פסל'ט נישט במחשבה מעבודה לעבודה, כ'זעה עס איז א דיפרענט קעטעגארי איטס ליטעל ליידער און דאס פיגעל איז נישט ריכטיג עס אנצורופן קיל ווייל למעשה ס'האט א חומרא אז מ'איז חייב כרת. אלא אמר רבא בר ר אילו הכא קאמר ר' אברהם האט אזוי געמיינט צו זאגן און מיין מקום פון מחשבת חוץ למקומו וויטש איז ליידער פארוואס שם אמו אויב ער האט געזאגט בשעת א שחטה קרבן די עזרה וויטש איז די פראפער לאקעישאן הריני שוחט חוץ למקומו איך גיי עס שעכטן חוץ למקומו ער רעדט נישט וועגן די אכילה אדער די זריקה ער רעדט וועגן די שעכטן שהיא קשה ווייל למעשה האט עס געשאכטן אויפן ריכטיגן פלאץ אויב אזוי שחטו על מנת לזרוק דמו חוץ למקומו ער האט עס געשאכטן מיטן חשבון צו שפריצן די בלוט חוץ למקומו איז פסול איז מקום א פלאץ וואו ער האט געהאט די פלאץ איז געווען מחשבת שלא לשמה וואס איז סאך הארבע, שם אמר אויב ער געזאגט הריני שוחט איך שחט יעצט די קרבן שלא לשמה איז שי פסול ביי פסח נחת איז עס פסול שחטו על מנת לזרוק דמו שלא לשמה אינו דין שי פסול וואלט זיכער געדארפט זיין פסול און דא וואס זיכער האט מען געדארפט פסל'ן מיט אזא סארט מחשבה אזוי ווי ר' יוחנן. זאגט ר זאגט ר גייט פרעגט די גמרא אפ די קש די ראיה אז וואו משכיל הרב אשר מחוץ למקומו עס פסל'ט פון עבודה לעבודה ווייל ס'איז זייער הארב מיט וואס שכן נוהג בכל הזבחים יעדע קרבן איז שייך די איסור די פיגול פון חוץ למקומו און תומר זרעט ווען רעדסט וועגן במחשבה שלא לשמה ביי מחשבה פון שלא לשמה וואס איז משל ליידער שאינו נוהג אלא בפסח וחטאת אזוי ווי אונז האבן געלערנט אין די משנה דווקא דארט איז עס א פסול. איז מעגליך אז א מחשבה שלא לשמה זאל זיין ליידער אויך מיט די דין אז ס'זאל נישט פסל'ן מיין עבודה לעבודה? אויב אזוי האסטו נישט קיין ראיה וואס וועט זיין די דין ביי שחטא שלא לשמה על מנת לזרוק דמו שלא לשמה. אלא אמר רב אשר הכי קמא אזוי מיינט ער צו זאגן. און מה במקום ביי א פלאץ ווי ער האט אינזין געהאט שני בעלים וויטש איז ליידער שם אמר הריני שוחט לשם פלוני כ'האב אינזין א צווייטע מענטש נישט די אונער פון די קרבן שיהיה כשר די קרבן גייט זיין כשר דער דין שני בעלים איז נישט עפליקעבל נאר ווען ער שפריצט די בלוט וואס דאס איז די עבודה וואס איז עקשעלי מכפר היות ס'האט נישט קיין שם בעלים נאר לגבי כפרה אויב אזוי איז נישט קיין פראבלעם מיט דעם אלעם אויב האט גע'שחט'ט מיט א כוונה לזרוק דמו לשם פלוני האט אינזין געהאט שפריצן די בלוט לשם א צווייטע פסול ביי פסח נכרת איז עס פסול ווייל אויף אזא עוף לאזט די רגל אויפן פון שני בעלים וואס פסל'ט ביי דיע קרבנות האבן זיי מקום א ווען מען האט א אינזינער פלאץ פון שלא לשמה וואס איז הארבע שם אמר הריני שוחט שלא לשמה איך האב אינזינער א צווייטע קרבן שהיא פסול וואס איז פסול ביי א פסח און חטאת אלץ שני קודש שחט ער על מנת לזרוק דמן שלא לשמה על אינו דין שהיא פסול וואלט ער זיכער געדארפט זיין פסול אויף אזא אופן וואלט ער זיכער געדארפט זיין פסול און פון דא האט האסטו א ראיה צו ר' יוחנן אז מען פסל'ט מען מחשבה פון איין עבודה צום צווייטן סאו די גמרא געברענגט דא א קל וחומר דעט בעקס אפ ר' יוחנן נאו לעטס גאו טו ריש לקיש. רבי אלעא מסעי' לריש לקיש, לכאורה קען מען פרעגן, לא תהי' אומה, עס האט נישט געדארפט האבן א ספעשל רבי און פסוק בזריקה אז זריקה זאל זיין א פראבלעם אויב מען האט נישט געהאט שלא לשמה, ותעשה מקל וחומר ממנין משחיטה וקבלה, איך קען דאס ארויסלערנען פון א קל וחומר פון שחיטה און קבלה, איך גיי זאגן אז איך קען ארויסלערנען די דין לשמה וואס שטייט ביי שחיטה און קבלה און ארויסלערנען אויף אנדערע פלעצער, מה דאס שחיטה ווייסט מען אז כשר בזהר, רייט? אפילו א ישראל, זיי האבן געהאט אפילו א פרוי קען אפילו שעכטן א בהמה. דארט מיט דעם אלעם פסל'ט עס שלא לשמה, זריקה איז סאך הארבער ווייל א זר טאר עס נישט טון, איז זיכער אז שלא לשמה וועט זיין א פסול, אויב ביי שחיטה וויטש איז ליידער איז שלא לשמה א פראבלעם איז זיכער ביי זריקה. איי עס אפפרעגן פון די צווייטע זייט שחיטה איז הארבער ווייל א קרבן ווערט פסול אויב מען האט עס געשאכטן פאר מענטשן וואס זענען וואס קענען נישט עסן פון די געזייעסטע קרבן פסח, אויב האסט עס אינזין געהאט פאר מענטשן פון די נורסינג האום וואס האבן נישט קיין ציינער איז די קרבן פסול, און עס ווערט נישט פסול ווען מען האט געשפריצט די בלוט לשם ביי דיע מענטשן, די שחיטה האט א חומרא, אויב אזוי גייט קבלות זיין א ראיה אז דער צד חמור איז נישט דער וואס איז גורם צו פסל'ן שלא לשמה, ווייל קבלות טעם אויף פסח איז שלא לשם אויך לא פסל'ט נישט דער קרבן פסח און מיט דעם אלעם דארף די קבלות זיין לשמה, אויב אזוי וועל איך אויך ברענגען זריקה וואס דארף אויך זיין לשמה, און היות איך קען לערנען אזא סארט דין פון זריקה פון קל וחומר, למאי הלכות הכסוי רחמנא פארוואס האט די תורה למעשה געשריבן א פסוק, ספעשל ביי זריקה, לויב מען דיר צו זאגן א איין מכשפין לעבודה לעבודה, אז איך קען נישט פסל'ען א קרבן וועגן א מחשבה וואס ער האט געהאט ביי א צווייטע עבודה, דארף מען אז ס'איז אינגאט ביי די זריקה לשם לשם עפעס אנדערש עפעס וואס טויג נישט איז עס א פראבלעם טאמער ס'איז אינגאט ביי די שחיטה לשם זריקה גייט עס נישט פסל'ן. משכיל הרב פאפא, וויאזוי ווייסטו אז דאס מיינט די תורה דא צו זאגן? ווידעראום קען זיין די עקסטשע פסוק קומט אונז לויזן הערן פונקט פארקערט, די מכשפין מעבודה לעבודה, קען זיין אן די פסוק וואלט איך געזאגט אז א מחשבה שלא לשמה פסל'ט זריקה פון די קל וחומר פון א וויילע, אבער איך וואלט געמיינט אז מחשבה, אזא סארט מחשבה קען חל זיין נאר טאמער די עבודה איז וואס ער טוט יעצט, וואס ער איז ביזי מיט יעצט. קומט די פסוק מרבה צו זיין אז א מחשבה שלא לשמה וואס זריקה קיין פסל אפילו ווען מען איז ביזי בשעת די שחיטה דורינג א דיפרענט עבודה, און אזוי פלעין ווייל איך האלט אז מען קען יא מחשב זיין מעבודה לעבודה. זאגט די גמרא, אויב אזוי אז מען רעכנט מעבודה לעבודה וואס פעלט אויס א ספעשל פסוק? לשתו קרא מנין האט די תורה גארנישט געדארפט שרייבן? מען טייסט זיך מקל וחומר די רב אשי כ'וואלט עס געקענט ארויסלערנען פון דער קל וחומר וואס רב אשי האט ארויפגעברענגט אלס די בעקאפ צו ר' יוחנן אין מיין בלאט משא כ הריני שוחט לשם פלוני איז זיכער דא יעצט אויב מיט דעם אלעם האט די תורה געשריבן א ספעשל פסוק אז מען דארף שפריצן די בלוט לשמה מוז זיין די פסוק קומט אונז צו לאזן הערן אז די קרבן וועט פסל'ן נאר מען האט עס נישט שלא לשמה בשעת די זריקה אליינס נישט בשעת א צווייטע עבודה. ווייל ואידך, רבי יוחנן וואס האלט אז מען רעכנט יא מעבודה לעבודה, וואס גייסטו ענטפערן אויף די קשיא? איך דארף דיך לכאורה שומען די פסוק קען עס ארויסציען פון די קל וחומר פון רב איילער, וועל איך זאגן ביסט גערעכט, איך דארף נישט האבן קיין פסוק צו לערנען אז מען מען מחשב זיין פון עבודה לעבודה ווייל איך קען עס אויסלערנען פון די קל וחומר פון רב אשי, אויב איז דא די פסוק איז לכאורה איבעריג וואס גייסטו ארויסלערנען, לכאורה קען איך ארויסלערנען פון דא אז מען קען נישט מחשב זיין מעבודה לעבודה, זאגט די גמרא די דין אז מען קען מחשב זיין שלא לשמה פסול בזריקה קען איך נישט ארויסלערנען פון א קל וחומר פון שחיטה און קבלת סתם, אזוי ווי ר' אלי' ווייל מען קען עס אפפרעגן, ווייל פרי חכי מען קען אפפרעגן די קל וחומר, מה להנא כתיב אז התורה האט מחמיר געווען אז שלא לשמה איז א פסיל, סא האט מען כמעט נישט קיין טענות צפון א קדש הקדשים דארף מען טוהן די שחיטה, נישט די שפריצן, די עקשועל שחיטה און די קבלת אדם צפון זייט פון די אזהרה, ויש להם בחטאות הפנימיות איז דען אויך אפליקעבל ביי די חטאות וואס מען איז מקריב אינעווייניג, מה שאין כן זריקת הדם פון די קרבנות דארף נישט זיין דווקא אין צפון זייט, און די חטאת פנימיות ווערט נישט די שפריץ די בלוט געשפריצט אויף די מזבח החיצון. קומט אויס שחיטה און קבלה זענען הארבער פון זריקה, און די חומרא וואס לעומת דעם איז וואס איז גורם אז דאמאלט האסט אינזין די צוויי עבודות לשמה איז א פראבלעם. מען קען נישט ארויסלערנען אז זריקה זאל אויך זיין דווקא לשמה. אויב אזוי דארף מען האבן א ספעשל פסוק צו לערנען די עצם דין בזריקה. איך קען דאס נישט ארויסלערנען פון די קל וחומר פון רב אשי אבן חשמל מעבודה לעבודה. די פסוק איז נישט עוועילעבל צו לערנען פארקערט. ואידך, ריש לקיש וואס האלט פארקערט אז כ'קען איך האלט איין מחשבון מעבודה לעבודה, איך לערן עס ארויס פון די פסוק וואס רעדט זיך דארטן ביי זריקה אז ס'דארף זיין לשמה, לשיטתו איז עס איבריג היות איך לערן עס ארויס פון א קל וחומר פון רב איילער, וואס גייסטו ענטפערן אויף רבי יוחנן'ס קשיא מען קען עס אפפרעגן און ממילא דארפסטו האבן די פסוק פאר דעם, גייט ער זאגן יא ביסט גערעכט לגבי די דין אז מחשבה שלא לשמה פסל'ט א חטאת, קען ער טאקע אפפרעגן די קל וחומר, און פון דעם פסל'ט ער די שחיטה און קבלה, פון דעם וואס מען פסל'ט שחיטה און קבלה שלא לשמה. קען איך נישט ארויסלערנען אז ס'זאל פסל'ן ביי זריקה אויכעט, סאו דו דארפסט האבן אן עקסטרע פסוק אז מחשבות שלא לשמה גייט פסל'ן ביי חטאת אפילו ביי זריקה, סאו די פסוק איז נישט איבריג. אבער השתא מיה בשלמים קיימא לוועגן וואס רעדט מען יעצט? אונז זעמיר ביזי וועגן השלמים. די פסוק וואס מ'רעדט דא וועגן שטייט וועגן השלמים, ס'דארף זיין לשמה, און טאמער נישט גייט ער באוואוסט נישט יוצא זיין זיין קרבן שלמים, און דא איז נישט די פירכא איז נאט אפליקעבל אויף די קל וחומר. היות ביי השלמים האט די תורה געקענט לערנען נאר די שיטה אין קבלה אז ס'דארף זיין לשמה, און איך וואלט ארויסגענומען פון א קל וחומר אז היא הדין בזריקה, דו ווילסט א דין וואס לערנט אונז די דין לשמה בזריקה ביי שלמים איז איבריג, קען איך ארויסלערנען איין מחש פון מעבודה לעבודה. כ'בין אביסל ערלייכטער יעצט, איתמר האט מיר געלערנט שחטא לשמה, ער האט גע'שחט'ן א בהמה לשמה, לזרוק דמו שלא לשמה, ר' נחמן אומר פסילות איז פסול, רבא אומר כשרות איז כשר, והוא דבעי. רבה לגבי ר' נחמן, מקל וחומר די רב אשר, וועגן די קל וחומר איז הי בעקד אפ, ער האט זיך חרטה געהאט, ער איז צוריק געגאנגען צו רב אשר, דאס הייסט וועגן די קל וחומר פון שני בעלים, אז די גאנצע פסול ביי שני בעלים איז א פסול פון עבודה לעבודה, ער שחט עס על מנת שיתכפר בו חברו אז זיין חבר זאל האבן א כפרה פון אים, די זריקה וואס דאס איז די עיקר כפרה האט ער אינזין לשם די חבר, איז זיכער אז שני קודש וואס איז נאך ארבער, אז ס'זיין אויף אזא אופן אז אויב ער האט עס געשחט על שם לזרוק דמו שלא לשמה, עט עס זיכער זיין פסול. קומט אויס רבי יוחנן רבי און רבי נחמן האלטן אלע דריי אז ס'איז פסול, ריש לקיש מיט רבי יאסל באטניק האבן געהאלטן אז ס'איז יא ס'איז יא מותר. ס'איז וויכטיג אז רב שי איז דא ער זאל הערן די יסודות יא. רבי אליעזר אויב רבי אליעזר זאגט אף האשה ווערט אויכעט פסול אויב מ'האט זיך געשחט'ן שלא לשמה. תניא האבן געלערנט אין א ברייתא, אמר רבי אליעזר חטאת באה על חטא א חטאת קומט צו פארגעבן אויף א עבירה, והואשם בו על חטא, אויב אזוי קען מען ארויסלערנען איינס פון צווייטן, מה החטאת שלא לשמה פסילה, אף הואשם שלא לשמה עט אויך זיין פסול. אולי רב שיע לוי, מען קען נישט ארויסלערנען א הואשם פון א חטאת, זיי ווערי דיפרענט. אם אמרתו לחטאת אז ס'פסול שלא לשמה, שכן דומה למעלה, ס'געווען א חוט השקרא, א רויטע פאדעם וואס האט סעפערעיטעד די אפער לעוועל פון די לאוער לעוועל פון די מזבח. א חטאת האט מען געשפריצט די בלוט אויבן, ס'מער א חשוב'ער קרבן. מה שאין כן האושם האט געשפריצט אונטער די רויטע בענדל, אויב איז ער קענסער דווקא א חטאת וואס האט ער, איז עס א ספעשל היי לעוועל קרבן, איז עס א גרעיד עי לעוועל קרבן, פארדעם איז זיין שלא לשמה א פסול, מה שאין כן אושם קען זיין ס'עט זיין כשר אפילו שלא לשמה. און לויט רבי אליעזר פסח איך איך אדורך ווייזן אז די מתן דמים איז נישט די מכריע טאמער ס'פאסט שלא לשמה, שדמו למטה די בלוט פון די פסח לייגט מען אונטער די רויטע פאדעם, ושחוטה שלא לשמה איז נאך אלץ פסול, אויב אזוי קען ער זאגן אז אושם ווערט אויך זיין פסול שלא לשמה, איווען דאו די בלוט געבט מען למטה מחוט השקרה. אמאל א רבי שיע מעלה פסח נישט קיין זמן הקביעה, ס'איז דא א סעט צייט פאר מען ברענגט די קרבן פסח, ערב פסח נאכמיטאג, קען זיין דאס איז די סיבה פארוואס א פסול שלא לשמה העט פסל'ען, ביי אשם איז נישטא די מעלה, קען זיין שלא לשמה העט נישט פסל'ען. אמאל א רבי אליעזר חת ס תחיח, חת ס האט אויך נישט קיין סעט צייט, און מיטן דעם אלעם שלא לשמה איז פסול, ממילא קען איך ארויס לערנען אז א אשם זאל אויך פסל'ען שלא לשמה. אמאל א רבי שיע י דמן בית, כ'הער זיין ני חלילה, ווי גאנא גאו בעק ענד פארט, כ'גיי פרעגן צוריק, א חת ס איז בליט למעלה. אבער ס'איז געזאגן פסח יוכיח ועל סלע מאתו, גייען דאך ווייטער פרעגן מהלך פסח נישט קיין זמן הקביעה, ווי גאנא גאו בעק ענד פארט, מ'גייט נישט קענען ארויסלערנען די דין פון לעשן פון פסח און חטאת, מ'וועט אלץ צוריק קומען, פארוואס זאל מען נישט זאגן לא ראי זה כראי זה און מ'זאל עס ארויסלערנען פון צווישן ביידע. זאגט רבי אליעזר כ'וועל דיר ברענגען א צווייטע ראיה. חזר רבי אליעזר ודו לא דינא אחי כ'וועל דיר ברענגען א צווייטע ראיה. חטאת נאמר בו הי' בשחיטה, ווען ס'שטייט די ווארט הי' אין די פסוק, שטייט עס לגבי שחיטה, ושחט עשו בחטאת, ושחט עשו במקום אשר ישחט את העול לפני ה', חטאת הי', מ'רעדט וועגן שחיטה. יעצט, פון די מי את אי דרשן איך ווי לאנג ס'איז א חת ס אזוי ווי ס'דארף צו זיין, לכל העדה רעהו, אזוי ווי די תורה האט געהייסן, שנשתה שהיא לשמה, כשרה איז עס כשר, אבער שלא לשמה גייט זיין פסול. פסח נמי, נעימה בוי, היא בזביחה, ואבדתם זבח פסח היא, רעדט מען וועגן די שחיטה, היא לשמה כשר שלא לשמה איז פסול. אבער אויף אשם נאמר בו היא שטייט ותראי אשם הכהן המזבח הוא איש אל ה' אשם היא היא לשמו חושש לא לשמו פסול האסט לכאורה די זעלבע לימוד לגבי אשם אז וועל. אמר לו רבי ש וואט אר יו קאמפערינג די היא פון חטאת און חטאת און פסח איז זייער אנדערש ווי די היא וואס שטייט ביי אשם פארוואס חטאת נאמר בו היא בשחיטה דאס איז די עבודה וואס איז מעכב לשמה כשרה שלא לשמה פסולה פסח נעימה מאי היא בזביחה אויך היא לשמי כשר שלא לשמי פסל, אבל אשם לא נעימה בו היא אלא לאחר הקטורת האמיר נאכדעם וואס מ'האט שוין מקטיר געווען די בלוט והקטירי אויסם והקטיר אויסם, יעצט והיא עצמאי ביי די אשם אליינס שלא הקטירי האמירן טאמער מ'האט פארגעסן פון טוהן שלא לשמי מ'האט בכלל נישט מקטיר געווען די האמירן איז נאכאלץ כשר די קרבן איז נאכאלץ כשר די באלמוס האט יוצא געווען מיט דעם. קומט אויס די הי וואס שטייט ביי אשם איז זיכער נישט געווען צו לערנען די דין פון שלא לשמה, ווייל דארט וואו ס'שטייט דארף בכלל נישט צו זיין לשמה, און מיט דעם אלעם. קארעקט. אקעי, אבער מיט דעם אלעם ביי עבודת האדם וואס איז מעכב איז ווערט נישט די אשם פסול נאר ווייל ס'איז געווען שלא לשמה. אמר רבי אלעזר א יומי כ חטאת כאשם ווער קאמפערינג די טו, מיין חטאת שלא לשמה איז פסול, אויף אשם שלא לשמה איז אויכעט פסול, באטאם ליין ס'איז א הקש און איין משיבין על ההקש, א הקש איז אזא שטארקע לימוד. קענסט עס נישט אפפרעגן מיט דעם, ס'מעשה און ס'מאכט זייער סארקאסע. אמר מר. אמר לו ר' ישעי' חזני חלילה ווענט בעק אל גאו כ'וועל צוריק פרעגן דעם חתס איז אויבן אהין און צוריק. נאו וואס גייט מיך אן אז די טענה גייט אהין און צוריק, כ'קען נישט ארויסלערנען דין פון אשם פון פסח אליינס אדער פון חתס אליינס וויטאוט העווינג די סעקאנד וואן עז א בעק אפ. ולהד ולהד דינא ולייסע ביי מער א צד. אקעי דו האסט טיער צוויי, איינס אליינס קענסטו טאקע נישט, אבער צווישן ביידע זאל מען עס ארויסלערנען, די חתס איז הרבה ווייל דא מען למעלה, פסח איך איך וואס מיט דא מען איז נישט למעלה. מעל פסח שזמנו קביע, כאפט איר זיך איך וויל ס'זמן איז נישט קביע. חזר הדין, לא ריזי כריזי, הצד השמש ווען עס זענען קדשים וואס מ'קען עסן ליום ולילה, און ס'איז פסול שלא לשמה, על'ך דיר ברענגען א לשון וואס איז אויך נאכל ליום ולילה, ס'זאל זיין פסול שלא לשמה. זאגט די גמרא בשם די עיקר למפרע כ'קען דאס אפפרעגן, מעל הצד השמש ווען ס'איז שוין קיין יש בענד צייט כרת, א חטאת פארגעבט אויף א עבירה וואס ממילא וואלט געווען כרת, קרבן פסח טאמער איז מען קלאוס ביי און מען קומט נישט ברענגען די קרבן איז אויך דא א איסור כרת איז וועגן די קשיא קען איך נישט ארויס נעמען די דין פון נשים פון א צד שווים פסח און חתס ביקאוס דער ווערי דיפרענט. ר' מורי ורבי מלא אלוה איך קען נישט ארויס זען וחטאת זה אשם ווייל אום אמרות בחטאת שקיין נכנס דמו לפני לפנים ס'איז פלענטי בלוט וואס מ'ברענגט אריין די קודש קדשים יום כיפור רייט ברענגט מען עס אריין גראדע כ'האב געהערט די גמרא זאגט אין ראש השנה אז אז ווען איז די מצב ווען האלטן אונז ביי עבודה אז מ'זאל זיין ממש די מדריגה פון לפני ולפנים זאגט די גמרא אז ווען מ'בלאזט די תקיעות בשעת די תקיעות האבן אונז די כח ממש ווי די כהן גדול אינעווייניג ס'איז א שאד מ'האט נישט געוואוסט דערפון פארדעם באט דעטס וואט העפענס ווען יו לערן א דעי ביהיינד. שכן איך זאג לפני ולפנים, אבער אפשר א אשם וואס איז נישט אזוי חשוב ווייל די בליק גייט נישט אריין לפני ולפנים, קענסט עס נישט ארויסלערנען. זאגט די גמרא ניין, ס'דאך אלץ איבער חטאות החיצונית, כמ נ מ'רעדט וועגן די חטאות פון מקריב ווערן אינדרויסן, וואס די בלוט גייט נישט אריין אין קודש קדשים, מיט דעם אלעם טאמער האסט גע'שחט'ט שלא לשמה איז עס א פראבלעם, פון די חטאות גייט רבי אליעזר ארויסלערנען אז א אשם וואס מ'האט גע'שחט'ט שלא לשמה איז פסול, האט רבי שי געקענט פרעגן די קשיא. פרעגט יגבורי ש, דו קענסט פרעגן נאך א קשיא, מחשבה שלא לשמה פסל'ט ביי א חטאת חיצוני, שאם נכנס דמא לפני ולפנים פסילה, מ'לערנט ארויס פון פסוק און די פסוק זאגט וכל חטאת אשר יבא מדמא אל אוהל מועד לכפר בקודש, לא סייעו חיל ביי אייש ט שרף, די פסוק לערנט ארויס א חטאת חיצוני, אויב האסטו אריינגעברענגט האסט מחמיר געווען, יו דיד עקסטרע האסטו אריינגעברענגט אינעווייניג, גייט עס אויך זיין פסול, באט ביי א אשם וועט עס נישט ווערן פסול אויב עס קומט אריין אין די היכל, קען זיין די גורם צו פסל'ן א חתס מיט א כוונה שלא לשמה איז ווייל עס האט א חומרא, די גייסט אריינברענגען אינאפראפריעטלי וועט עס פסל'ן? גמרא, ניין, ווייל איסלאם און רבי אליעזר אויף אשם איז נאר א שיטה רבי אליעזר וואס האלט אז טאמער די ברענגסט אריין אפילו א אשם אינעווייניג גייט עס אויך פסל'ן, לשיטתו איז די חתס גארנישט ארבער ווי די אשם, אויב איז ער די משיח נישט קען פרעגן די קשיא. פרעגט גמרא ש, אפשר זאל מען פרעגן די קשיא אז די ריזאן פון די וואס די חטאת איז פסול שכן מכפרת על חי וכריסות אויף הארבע איסורים מה שאין כן על אשם איז אויף סאך ליידער עבירות איז אבער נישט קיין כרת, זאגט גמרא ביי חטאת לשמיעת הקול וואס דארטן רעדט מען וועגן שביעות לב איז עס אויך נישטא קיין איסור כרת, מיט דעם אלעם דער שלא לשמות גייט פסל'ען, פון דא זאל מען ארויסלערנען על אשם. ס'איז נאר א קשיא נאמבער פאר. אפשר זאל מען זאגן די ריזן פאר חטאת איז הרבה שקיין אויף ס'פאסט שלא לשמה שקיין טעינה ארבע מתנות מען דארף עס לייגן אויף די פיר זייטן פון די מזבח פארדעם איז די המחשבה שלא לשמה גייט פסל'ן מה שאין כן א שם האט מען געלייגט אויף די צוויי קארנערס פון די מזבח שתיים שאין הרבה קען זיין די חומרא וואס דא ביי חטאת ברענגט צו אז די מחשבה שלא לשמה זאל פסל'ן מען האט פיזיקלי געדארפט לייגן סעפערעטלי זאגט מען ניין כרבי שמואל די אמר וואס ער האלט כל אדם טעינה ארבע מתנות מען האט אויף איטש זיי געדארפט לייגן אויף אלע פיר קומט אויס א שם האט אויך די חומרא. זעט די גמרא על ארבע קרונות, זאג אז מען דארף עס לייגן אויף די פיר שפיצן פון די מזבח, ביי חטאת איז דא וואס מען לייגט אויף די פיר שפיצן פון די מזבח, מה שאין כן האשם איז נישטא קיין שום קרבן וואס מען דארף לייגן, מען דארף עס לייגן אויף צוויי קרונות, קען זיין דאס איז די ריזן פארוואס נאר זיין לשמה, א חטאת לייגט מען אויף יעדע קרן סעפרעטלי, האשם אפילו דארט משמלך לייגט די צוויי די ד' מתנות, דאס וועט זיין אז מען לייגט אויף טו די ארבעה שתיים שעין ארבע אבער נישט אויף אלע פיר סעפרעטלי. לומר לטעמך, לויט די וואס אלס רבי שיע האט ארויפגעברענגט די אלע פירכות האט מען געקענט פרעגן, ער האט נישט אויסגעלאזט קיין שום אנדערע קשיא, די זאגסט אז וואטעווער מען האט געקענט פרעגן האט מען געפרעגט, באט דא איז מאלטיפעל נאך קשיות וואס מען קען פרעגן, העיקר אצבעת, דא א כהן דארף לייגן זיין פינגער מיט די בלוט דירעקטלי אויף די, איינטונקן די פינגער אויף די בלוט און לייגן אזוי אויף די מזבח, ביי שם נעמט ער די כלה און ער שפריצט עס וויטאוט טאטשינג היז פינגער, העיקר קרן, מען דארף לייגן אויף די קרן פון די שפיצן פון די מזבח דארף מען דארטן לייגן די בלוט פון החטאת. א רושם נישט, רוקח חידא, ס'איז דא די דארפסט לייגן אויף א ספעשל די אויף די קערן אויף די שפיץ פון די קערן, מה שאין כן ביי א רושם איז נישטא די רולס, נאר וואס גייסטו מיך זאגן גייסטו זאגן איין תירוץ, אלא חד מטרית לן אז טעם מנוקד, רב שיע האט אנגעכאפט איינע פון עטליכע תירוצים האט נישט אנגעכאפט יעדע תירוץ עקזעקטלי וואס קען זיין, דעירס מאר אפשענס באט הי טשאוז דאוז דעט הי טשאוז ממילא קען מען נישט פרעגן די קשיא פארוואס האסט נישט דערמאנט די חומרא פון חטאת אז מ'דארף למתן דמים אויף אלע פיהר זאכן ווייל איך האב אויסגערעכנט מאלטיפעל זיך מוזן נישט אויסרעכן יעדע איינציגע סעקונדע. זאגט אין די הייליגע טעג מאין מיילת יושע מיל מגד פשע. סאו דער קאזשניצער מגיד ברענגט בשם רבי ישראל פאליצקע אז בשעת א מענטש האט פוגם געווען אויף א עבירה איז דא א תקנה וואס ער קען פיקסן מיט א פאזיטיוו זאך אגעינסט דעם. טאמער האט דער חוטא געווען בשוגג. גייט ער ברענגען א קרבן וואס איז א מעשיות'דיגע א מעשיות'דיגע מצוה אן קיין מחשבה, דאס איז גענוג א מעשיות'דיגע זאך אן קיין מחשבה, אזוי ווי א קרבן אזוי ווי א עבירה וואס ער האט געטון בשוגג אן טראכטן. טאמער די חוזה האט חוטא געווען במזיד, ער האט אינזין געהאט צו זינדיגען, איז מיט א מחשבה, דארף טון א מצוה וואס קומט אויך מיט מחשבה, ס'זאל זיין פערעלעל, ענד דעטס האו יו קלין איט אפ. די פראבלעם גייט זיין טאמער ס'גייט זיין להכעיס, ער פירט א ברוגז שפיל ער וויל דווקא אפטון די אייבערשטער, דעמאלטס האט ער נישט קיין תקנה ווייל וואסערע מצוה גייסטו קענען טון פערעלעל אקעגן דעם, אלע מצוות האבן שכר, אויב אזוי קען ער מסכל זיין עבירות וואס ער האט געטון בתאווה ווייל ער האט געוואלט, סאו גייט ער טון א מצוה מיט שכר, די מצוה פון שכר גייט זיין אקעגן די עבירה מיט א תאווה, אבער ווען ער טוט עס להכעיס איז נישטא קיין שום זאך וואס דו קענסט טון אלץ א תקנה, זאגט ער ביי איין מליץ יושר זאגט דער רבי ישראל ווען ביי איין מליץ יושר ס'איז נישטא קיין מליץ וואס זאל זיין מיל מגיד פשע צו פיקסן די עבירה וואס ער האט געטון בפשע, אויב ווען ס'איז געווען להכעיס איז ווייל דאס איז די בקשה וואס מען דארף דארט, איינס מיט מיט מיין פשע זאל די אייבערשטער אויפטון וואס ער דארף אויפטון, אבער די קשיא צום מגיד זאגט פונקט פארקערט, זאגט הגמרא פליפ איט קאמפליטלי דיפרענט, גייטס מפרש זיין אויף א צווייטע אופן, אויב איינער גייט מקיים זיין א מצוה און ער מאכט א חשבון ער טוהט עס נישט, קיין שום כוונה פאר מיר, נישט קיין רוחניות'דיגע שכר, נישט קיין גשמיות'דיגע שכר, פלעין ווייל איך וויל דער אייבערשטער זאל עס טון, דאס קען איך יא אויפטון אפילו פאר א פשיעה להכעיס ווייל עס איז אן קיין חשבון, די זעלבע זאגט אויס וויטאוט עני בענעפיטס, זאגט ער גייט און טייטשט און אזוי, בעיין, די טוסט א מצוה אן קיין שום חשבון פאר זיך, בעיין, דער איז נאו בענעפיטס, נאו פרינדזש בענעפיטס פאר מיר, מיילעץ יושר גייט דאס אויפטון אפילו מיל מגעת פשע, אפילו א פשיעה וואס איז געווען להכעיס, אויף דאס גייט עס יא אויפטון, האט עס ארומגעדרייט.